Fir mech ass d'Konscht aus sech eraus ze kommen, sech selwer souzesoen weider ze projezéieren op eppes wat natierlech net mir selwer sinn, mee eng Kreatioun ass déi mir selwer gemat hunn. Et fënnt een an kengem vu mengen Zeechnungen, soe mer, dee selwechten Stil erëm, mee et kënnt een op déi selwecht Denkaart a Weis. Deementsprechend ass Konscht, op jidde Fall fir mech, net nëmmen schaffen mat den Hänn, mee och gläichzäiteg denken. Ech sinn de Raphaël Tanios, ech sinn haaptsächlech Zeechner, ech probéieren awer e bëssen an all den Domainer, alles wat expressiv Konscht, alles wat expressiv Méiglechkeete gëtt, e bëssen ëm alles erunzekommen. Jo, als e Bouf hunn ech schonn ëmmer. Gezeechent, gemoolt. Ech hunn och gemierkt, datt ech eventuell méi Liichtegkeet hat, Saachen ze verhalen, wat elo visuell ass, an dat erëmzeginn, et eventuell och ze beschreiwen. An deementsprechend, ech géing soen, datt dat, wat een de Kanner zumools seet, datt se Talent hätten, An deementsprechend sinn ech dann weider doran gaangen an och virun geléiert, verschidden Atelieren geholl, bis nun alles rugetaascht an gekuckt wat dann am beschte fir mech gëeegent wier fir ze kreéieren. Hei am Atelier, dat ass am Fong en Atelier deen ech deelen mam Diane Lemanné an mir hunn e bëssen alles méigleches well mer eis am Fong fusionéiert hunn. Wat elo eis Atelieren ubelaangt, dat heescht, mir hunn eng Press, mir hunn e Liichtdësch, mir hunn en Architektendësch, mir hunn alles, wat eis Bibliothéik ass, déi mer zesumme fusionéiert hunn, a mir hunn alles, wat am Fong vu Pastell, Aquarell, iwwer d'Ulesch Molerei bis hin zum Drock, wat Gravur, Lithografie ubelaangt, hu mer am Fong esou gutt wéi alles. Allgemeng, wann ech fir mech selwer schaffen, geet et oft vun enger, vun engem Impuls aus, dass ech mech dohinner sëtzen, ufänken eppes ze kritzen an mer soen, dass dat eventuell d'Potenzial hätt fir ausgeschafft ze ginn, nach weider Skizzen ze maachen an herno Projet ze ginn. Mee op jidde Fall elo a leschter Zäit sinn ech extrem involvéiert wat d'Flüchtlingen ubelaangt, datt mer mat hinnen eventuell kënnen Ateliere maachen, datt si sech och selwer kënnen ausdrécken, datt mer hinnen d'Méiglechkeet ginn sech auszedrécken an datt mer hinnen och hëllefen op verschidden, soe mer, Léisungen ze kommen, fir kënnen op eppes ze kommen, wat och hinnen am beschte gefält deementsprechend. Also d'Maschinn ass just een Deel. Mir hunn am Fong dräi Elementer, déi matenee schaffen. Mir hunn de Pabeier, dee groussformateg ass, dat kann vun zwee Meter op zwee Meter, ee Meter fofzeg op zwee Meter zwanzeg oder och kleng Formater, Format Raisin, fofzeg op siechzeg an esou weider. Dann hu mer D'Maschinn, déi selwer och dann souzesoen de Bläistëll um Grapp huet oder d'Fieder am Grapp huet, an ech. Dat heescht, mir hunn do déi dräi Elementer, déi matenee schaffen, fir op e Resultat ze kommen. D'Maschinn u sech kéint eleng schaffen, mee géing repetitiv op eng chaotesch Aart a Weis Zeechnunge maachen, mee brauch automatesch och meng Hëllef, ënner anerem fir datt ech nei Tënt afëllen, dass verschidde Schrauwe rëm ugezu ginn, fir se och ze lenken, well ouni, soe mer, ouni meng Lenkung géing d'Zeechnung net opgebaut sinn, eventuell niewent dem Blat ufänke mat zeechnen an esou weider an deementsprechend entsteet do eng Aart Performanz vis-à-vis vum Mier, well et och eng grouss Maschinn ass, Ech op grousse Formater schaffen, muss ech och selwer ronderëm lafen, souzesoen, d'Maschinn renkelen, ech muss heiansdo driwwer sprangen. Et geet also wierklech do déi Performance, déi Aart Danz mat der Maschinn, déi zesumme maachen, datt zum Schluss eng Zeechnung erauskënnt, déi, soe mer, an engem Raum geschéien, deen eventuell och topologesch kéint änneren. Ech hunn virun soe mer zwee Joer hat ech en Accident wat elo am Sport geschitt ass an ech konnt mengen ganzen Arm konnt ech am Fong net méi wierklech beweegen an soe mer datt dat eng grouss Period war déi net ganz motivéierend war an ech och während Zënter engem Joer ongeféier net wierklech op eppes komm sinn, zemools well ech déi al Art a Weis wéi ech gezeechent hunn, déi relativ präzis ass, déi ganz realistesch ass, dass ech déi net méi esou hikritt hunn, wéi ech dat eigentlech wollt. Deementsprechend hunn ech da versicht aner Méiglechkeeten ze fannen, fir mech auszedrécken an dann och op aner Resultater ze kommen. Deementsprechend meng Motivatioun war et, erëm kënnen zeréck op esou eppes ze kommen, wat och méiglech ass a mengem kierperlechen Zoustand. Lo ass natierlech de Problem ass fort, et ass erëm alles esou wéi virdrun, ech kann erëm schaffen wéi virdrun, mee ech fannen, dass duerch déi Experienz déi ech hat, dass ech, soe mer, dass mer dat ewech geholl ginn ass, dass ech net méi zeechne konnt, dass meng Motivatioun nach méi grouss ginn ass. Ech géing soen, dass déi meng gréissten Influenzen d'Zeechnunge vum Da Vinci sinn, deen net nëmmen Maschinnen opgezeechent, mee och gebaut huet, baue gelooss huet, wat elo d'Bauwiesen ubelaangt, wat d'Bréckebauen ubelaangt, wat de Kanal a Venedeg ubelaangt. Ënner anerem hu mer och Waffen, Kanounen, alles wat mam Krich ze dinn huet. Dat sinn op jidde Fall Saachen, op déi ech mech baséiert hunn, fir och meng eege Maschinnen ze zeechnen an dann och ze bauen. Eng Definitioun, déi ech oft a gäre ginn hunn, wou ech méi jonk war, ass, Konscht ass Krich. Konscht ass Krich net nëmme géint sech, och géint déi aner, zesummen an jidderee géinteneen. Wann een elo alles kuckt, wat an der Konschtgeschicht geschitt ass, mir hunn eng Konschtrichtung, dann hu mer eng aner Konschtrichtung, dann hu mer dono erëm eng aner Konschtrichtung an all Kéiers hu mer déi Konschtrichtung, déi dono kënnt, déi géint déi virdru geet. An erëm d'selwecht, déi déi dono kënnt erëm géint déi virdrunner, obwuel déi nei, wat mer deementsprechend dann nei genannt hunn, sech fir dat neisten an dat fräisten empfonnt huet. Mee mär kommen op eppes zréck, all Kéiers eng nei Evaluatioun vun deem wat mer virdru gemacht hunn. An dat ass menger Meenung no d'Definitioun vu Konscht, ass am Fong, datt een, sech weiderentwéckelt, dass d'Weiderentwécklung vum Kënschtler, vun der Konscht an allgemeng vun der Welt.